Selâmu aleykum, ürmetli seyirciler! Bu UA TV, studiyada Ukraina haberleri. Bugün dekabrniñ yigirmi beşi, çarşenbe künü. Dünyada ve Ukrainada olıp keçken haberlernen sizlerni tanış etmege azırmız. Bir Ukraina arbiy askeri bu geceden basta duşmannıñ ateşi neticesinde yaralandı, şimdi o avuşıcı bir hastahanede, hayatı telükesiz, Ukraina Mudafaa nazirliginde malümat berdiler. Kün başında rus işğalciler eki kere sükünet rejimini bozdılar, gece yarısında, yarı saat devamında isyancılar Krımskoye qasabasına qarşı ateş açtılar. Bu qasaba Luhansk vilâyetinde, işğalciler Donetsk yanındaki Krasnohorivka şeerini tanksavar bomba atarlarından ateşke tuttılar. Rus paralı askerleri işğal altındaki Donbass bölüginde Avropa telükesizlik ve emetdaşlıq teşkilâtınıñ izleme missiyasınıñ işine mania olalar. İsyancılar nezaret etkenlerini Donetsk vilâyetiniñ cenübindeki bölgesine kirmege izin bermediler. Missiyanıñ esabatlarında yazıla, işğalciler, hususan, Razdolnaya Petrovskaya ve Primorskaya qasabalarında patrulge kirişti red ettiler. Avropa telükesizlik ve emekdaşlıq teşkilâtınıñ missiyanıñ mandatı bütün Ukrainadaki topraqlarında nezaret eteceklerini serbest kirmek imkân bere. Aytılğan Qırım köprüsinde rus treniniñ keçmesinen bağlı cinayet işi Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ prokuraturası tarafından açıldı. Sankt-Peterburgdan Aqyarğa ketken trendeki yolcular bu gece Ukraina sıñırını qanunsız keçtiler. Prokuraturada işğalci ülkeniñ areketleri Ukraina devlet suverenitetini ve topraq bütünligini ve halqara uquqnı açqan bozğanlarını qayd ettiler, Rusiye yigirmi üç dekabirde Keriç boğazından keçken köpürde qanunsız tren areketini başladı. Ölgenlerniñ hatırasını añdılar ve sağ qalğan insanlarğa ürmetini kösterdiler. Afganistandaki askerler veteranları öz yaqın dostlarını şerefine hatıra tışına çiçekler qoydılar. Din adamları bir dua tedbirini keçirdiler. Bugün sovet ordusı bu ülke kirgenine qırq yıl oldı. Ukrainada bu cenkte, tahminen, yüz altmış biñ iştirakçı ve tınçlıqnı qorçalama hızmetini yapqan Qırq biñ insan bar edi.
Bu facialı kün, amma başqa taraftan bu o adaletsiz cenkte olğan askeriy cesürliginiñ künüdir. Ep bir askerler öz vazifelerini becere ediler. Ukrainada buna bağışlanğan beş yüz elli üç abide tura. Andan biz dostluqnı ketirdik, andan birlik ve namusnı ketirdik. Siz baqıñız, mında olğan yigitler, er kes samimiy. Mında bir de bir fayda çıqarmaq niyet yoq.
Bugün sabahtan bütün Ukrainada milât büyük hristian diniy ibadeti keçirdiler. Kiyevniñ merkezinde, muqaddes Aleksandr kilsesinde Din ibadetini nevbetten ukrain, leh, ingliz ve rus tillerinde keçireler. Olar aqşamğa qadar devam etecek. Bu din ibadetinde cemaat bütün ailenen baralar, atta ufaçıq balalarnı alalar. Çoqusına bu milât ananesi sayıla, lâkin birinci sefer kelgenler de bar.

Bizde veteranlar bar, biz içemiz, dua etemiz, quvanamız, biz yüregimizdeki imannen kelemiz, evde biz çıraq yaqamız ve aqşamace yana. Çoğu rok u nas perşi raz. Bu yıl biz birinci kere hızmetke keldik, amma bellesem, böyle adetni başlarıq, biz pek begendik. Biz çoq yañılıqlar bildik ve hızmetke uzutqan kelgenimizge peşman degilmiz. Biz Leh talini bilemiz ve er şeyni añladıq.
Türk balalarğa qırımtatar oyunlarını sevgi besley. Qırımtatar horeografı Meryem Kadırova İstanbulda balaçıqlarnı haytarma ve diger oyunlarnı ögrete. Balaçıqlar ise memnuniyetnen Qırım oyunlarına qatnay. Meryem Kadırova nasıl öz derslerini keçirgenini aqqında Cefer Ümerovnıñ levhasında. İki, iki, üç, iki, iki, üç, aşağı, üç, aşağı, iki, üç, evet. Final kontsertine bir ay qalğanda çifte telli qırımtatar oyunın ögretmek içün genç horeografğa aftada eki idman yeterli. Qırımtatar oyunın Türkiye balaları ilk sefer ögrene. Eñ başında qıyınlıqlar olğanına baqmadan, oyunnı pek begengenleri aqqında aytalar. Çoq eğlenceli bir dans. Bu dansta ep birlikte teflerle dans ediyoruz. Bazı hareketler var, ayaqlarla ilgili, onlarda zorlandım. Hem tef, hem tefi tutarken ayaqla hareketler yapmaqta birazcık zorlandım, amma artıq alıştım. Benim çoq hoşuma gidiyor. Çoq ayaq uydurabilce, ayaq uydurabildiğim bir oyun. Çoq eğlenceli. Bir de Meryem Oca ile daha çoq eğlenceli. Meryem oca Anadolu ateşi Türkiye ansambliniñ meşur mektebinde öz qırımtatar tamırlarını unutmay. Men qırımtatar oyunı başlağanımda balalarğa añlatqan edim, işte, bu qırımtatar oyunı. Olar soralar, Qırımtatarmı? Ebet, men qırımlı, qırımtatarım. Ha, ocam, o kim ola? Men añlatam işte, Qara deñiz bar, qarşı tarafta Qırım bar. Ve ilk ders, oyun köstermek yerine men olarğa geografiya dersini yaptım. Eki biñ on üç senesi o qırımtatar diasporasına halq oyunlarını ögretmek içün Aqmescitten Ankarağa köçip keldi. Anadolu ateşi aqqında Qırımda universitette oquğanda da arzu etti. Ve o zamanlarda, elbette, menim içün o, kerçeklenmegen arzu edi. Zamanla ben, men taqip ete edim, yani Anadolu ateşi ansamblini, ve o arzu iç ketmey edi aqlımdan. Soñ, beş yıl soñra, hatta altı yıl soñra. Bir ise seçimler aqqında eşittim, anda bir anketa toldurmaq kerek edi, olmaz dedim, amma kene de bir anketa toldurdım, yolladım. Bu anketadan Meryemniñ ansamblde ikâyesi başladı, bir yıl ders ve azırlıqlardan soñ ilk sefer sanağa çıqtı, soñra bütün dünya boyunca gastrolleri de. Ve men Qırımdan ilk ve tek oyuncu, elbette, men mında olğanımdan ğururlanam ve mında qırımtatar oyunlarını da temsil etmekten ğurur duyam ve kendi vazife olaraq körem. Bugünde-bugün Meryem Kadırova öz bilgileri ve ustalığına genç nesilni ögrete. İmran Useinov, Ediye Kataman, Cafer Umerov, UATV. Bu daqiqa bu soñki haberler edi, daa da tafsilotlıca malümatnen siz UATV saytımızda tanışa bilesiñiz. UATV ile oluñız, özüñizge muqayt oluñız, saqlıqnen qalıñız, körüşkence!